Heddiw ym myd hudol Dewin a Doti, mae taith gyffroes yn y balalŵn ar y gweill. Ac mae Dewin a Doti wedi pacio yn barod am antur. Helo, ffrindiau! Mae'r bala lŵn wedi ei phweru a geiriau Cymraeg yn barod i fynd ar daith arbennig. Ydych chi am ymuno â ni? Wyt ti wedi pacio dy fag, Doti? Da iawn ti! Dwi wedi pacio hefyd, ac mae gen i fap fan hyn. Edrychwch! Mae'n dangos i ni ym mhe mae'r trysorau bach ar hyd ein taith. Beth am ddweud wrth ein ffrindiau i ble i ni'n cael mynd, Dotty? Ie, i Sir Benfro wrth gwrs. I ardal Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Las. I ffwrdd â ni yn y balalŵn! Dewch, ffrindiau! Odych chi'n barod? Odyn, Glei! I ffwrdd â nhw! I ble yn Sir Benfro fydd y Bala Lŵn yn mynd â dewin a doti gynta tybed? Waw, doti! Disgwyl ar y cerig mawr hyn! Dyma bentre Ifan! Ti'n iawn, Doti! Mae'r cerig yma yn wompars! I chi'n gallu gweld pa mor fawr ydyn nhw? Wyt ti'n barod i dynnu llun? Da iawn! Dyma'r llun cyntaf yn ein llyfr Trysorau Bach Penfro. Edrycha! Mae'r map yn disgleirio, Doti! Efallai bod trysore bach penfro yn fan hyn. Dewch i weld, ffrindiau! Ww, mae'r Bala Lôn wedi cyrraedd cylch meithrin eglwys Wrw. A dyma Dewin wedi dod i ddweud helo wrth y trysore fach yn y cylch. O, mae Dewin wrth i fod yn gweld y plant yn mwynhau chwarae gyda llythrennau lliwgar. Clyw, Dewin? Mae'r balaloon yn barod i fynd i'r cylch meithrin nesa. Hwyl fawr, ffrindiau! Lle ry'n ni nawr? Oho! Cylch meithrin bwlch y groes yw fan hyn. Da iawn chi, blantos. Dyna goron hyfryd, blant! Helo, bawb! Edrych, Dewin! Beth sydd dan ei fan hyn? O, Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Las yw hwn. A dyna garreg las yn anrheg i dewin. Am garedig! Mae Dewin am geisio chwarae'r delyn. Da iawn, Dewin! Mae'n amser dweud hwyl fawr wrth ein ffrindiau dewin. I ffwrdd â ni i chwilio am fwy o drysorau bach Penfro. Mae'r Balalŵn wedi cyrraedd cylch meithrin Crymych. O, helo, blant! Am groeso cynnes i Dewin a Doti. O, oh, mae Dewin yn hoffi'r gan yma. Beth yw hwnna, Dewin? Ydy'r plant wedi bod yn brysur? Mae'n edrych fel model arall o Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Las. Am hyfryd! Ond ist!

Cylch Meithrin Hermon. A dyma Dewin wedi dod i ddweud helo! Da iawn chi, Blantos. Mae rhain yn mwynhau pwtsh a pawen lawen. Mae gan gylch meithrin Hermon lyfr llawn lluniau hefyd. Ho ho! Mae'r Plantos yn mwynhau dawnsio gyda Dewin. Bala Lŵn yn barod i fynd eto. Hwyl fawr, ffrindiau! Dyna ni wedi gweld rhai o drysorau bach Penfro. I ble ewch chi nesa, Dewin a Doti? Dyma ni wedi cyrraedd Arberth, Doti! Edrycha! Mae'r sgwâr yn brysur ac yn lliwgar! Edrychwch ar yr adeiladau! Mae rhai yn las, rhai yn felyn, a rhai hyd yn oed yn borffor, fel y balalŵn! Wyt ti'n barod i dynnu llun? Dwi'n hoffi'r llun yma! Dyma'r ail lun yn ein llyfr! Edrycha ar y map, Dotty! Mae'n disgleirio eto! Efalle fod trysore bach Penfro yn fan hyn! I ffwrdd â ni, ffrindie! Dewch gloi!

O, mae Dewin yn hoffi'r gan yma. Cyn gynted am y Dewin yn cyrraedd, mae rhai o'r plant yn rhedeg draw am gwtsh mawr. O, da iawn, Bredi! Hedrycha! Maen nhw'n gwylio sianel YouTube Dewin a Doti. Beth am ddawnsio gyda Shani Sionc? Waw! Edrych ar y symudiadau yna. Mae mwy o drysorau yn aros amdana ti, Dewin. I ble rawn ni nesa? Dyma ni ynghylch meithrin Caer Elen. Wyt ti'n teimlo'n chwareus, Dewin? Ho ho ho! O, mae'r plant yn cael hwyl yn fan hyn. O, dyna waith celf hyfryd! Clyw, Dewin, mae'r balalŵn yn barod i fynd â ni eto. Ble yw fan hyn? Cylch meithrin Casmael. O, be sy 'ma? Mwy o ffrindiau newydd i gwrdd â nhw! a maen nhw'n eistedd yn ei seddi yn barod i'th groesawu. Hwre! Helo, Dewi! Helo, Dewi! O! Ho ho! Ac mae rhai yn dod yn syth am bawen lawen! O! Edrychwch ar bawb yn dawnsio! Mae'r traed bach yn symud yn gyflym! Mae'n amser ffarwelio am nawr. Hwyl fawr, ffrindiau! Gwranda, Dotty! Beth yw'r sŵn yna? Y'ch chi'n ei glywed e hefyd? Ie! Y môr! O, dwi'n caru dod i lan y môr, ac mae Dotty wrth ei bodd yn chwarae yn y dŵr a rhedeg ar y tywod. Wyt ti'n barod i dynnu llun? Dotty, Rydyn ni wedi llenwi un dudalen llawn yn barod! Edrycha ar y map, Dotty! Mae'n disgleirio eto! Ymhle mae'r trysoren nesa, tybed? I chi'n ein gweld ni, hedrychwch lan fan co! Mae'r balalŵn wedi dod â ni i gastell Carew. Ha ha! O, mae'n adeilad mor fawr! Wyt ti'n barod i dynnu llun? Waw! Dwi'n hoffi'r un yma! Ydy wir, Doti! Mae yna ddipyn o luniau yn ein llyfr nawr yn does! Mae'r balalŵn yn hedfan unwaith eto. Dewch gyda ni i weld pa le arbennig sy'n aros amdano ni nesaf! Mae ffrindiau Dewin a Doti yn aros amdano ni ynghylch meithrin tonne bach yn Ninbych y Pysgod. O, helo, blant! Dewch i eistedd gyda Dewin. Mae hi'n braf gweld cymaint o wynebau hapus. Beth am ganu can gyda'n gilydd? Mr Hapus ydw i, ydw i, ha ha ha! Mr Hapus ydw i, ydw i,

Ta-ta, ffrindiau! Ww, beth yw'r adeilad yma, Dotty? Ie, yeah, dyma di ddewi. Edrycha ar yr eglwys fawr yna. O, mae hi mor Dawel a braf yma, Dotty! Beth am gael llun arall? Llun arall wedi gasglu ar gyfer ein llyfr o drysorau bach Penfro. Mi fyddwn ni'n hoffi aros ychydig yn hirach. Ond mae'r map yn disgleirio eto. Dewch, ffrindiau! Ymlaen â ni! Edrychwch! Dyma ein stop ola ni. Dewch i gwrdd â'n ffrindiau. Ynghylch meithrin pysgod bach. Dyma'n ffrindiau ni. O, mae hi'n braf cael chwarae tu allan. Oho! Pwy sy'n ffansïo dawnsio gyda Dewin? Wpsi! Mae Dewin wedi blino tamed bach. Amser dweud hwyl fawr unwaith eto. Oh, Wel, roedd hynna'n gymaint o hwyl! Disgwyl ar yr holl luniau ni wedi casglu yn ein llyfr. Mae e'n llawn dop! Sa'n gwybod amdano ti, Dotty. O'n i wedi blino'n siwps ar ôl yr holl deithio na. Oh, dyn ni wedi cael dyrnod bendigedig gyda'n ffrindiau bach yn Sir Benfro. Ond mae'n hen bryd i ni fynd i gysgu nawr. Wyt ti am ddweud nos da wrth ein ffrindiau, Dotty? nos da! Nos da, Dewin a Dotty. Welwn i chi ar eich antur nesaf.